Tim, wat maache mär hei? Mir sinn haut op der Sich no enger cooler Planz. Wat dann? Ah, wat? Fort ass en. Do ass en erëm. No dem do. Ah, Bärlauch. Bärlauch, genau. Genau. A wéi mer deen erkennen an op wat mer mussen oppassen. Dat gesitt der hei am Video. Dir gesitt hei ass e Smartlash an den Chino ass och dobäi. Op Bärlauch kann een zimlech vill maachen a wéi een de Bärlauch esou erkennt an op wat ee muss oppassen, dat erkläert iech elo de Mini. De Bärlauch gëtt ganz oft mat Maiglöckche verwiesselt. E gefleckten Ahornstaab ass och nach eng Zort vu Pflanz wou en och verwiesselt gëtt. De Problem ass deen, Bärlauch kënne mer iessen, déi aner zwee net. Maiglöckchen ass haaptsächlech och als Medezin mol bekannt. Wann der dat iesst kritt der gären Häerzflatteren. An den Ahornstaaten ass einfach nëmme gëfteg. De Bärlauch, mee duerch wat erkenne mer de Bärlauch? Also wa mer lo enke ganz no hei erof bei d'Pflanz kommen, da gesi mer schon all eenzelt Blat huet säin eegene Still. Hei gesitt der en eegene Still, eegene Still. Beim Maiglöckchen ass dat aneschters. Beim Maiglöckchen, do ginn d'Blieder alleguerten zesummen an déi hunn eigentlech just ee Still, wou och herno d'Blumm mat erauskënnt. Déi zweet Saach, wann Der pléckt, e blénkt, en ass mat. Déi drëtt Saach, de gefleckten Ahornstaf, deen huet hei esou Widerhaken, dat heescht, dee geet erof an dee geet do erëm erop. En plus. En plus hutt der Punkten um Blat an. Fanger dovunner lossen ass net gudd. Just eng Kéier zum Verglach, se si länglech, oval a sou keng Widderhaken hannen. Do gesitt der, déi hunn hannen sou Widderhaken, déi huele mer eis net, dat ass Aaronstab. Firwat heescht en eigentlech Bärlauch? Also e Bier, mär kennen alleguerten de Bier, e mega staarkt Déier an entweder Pflanzen, déi grouss gewuess sinn oder Pflanzen, déi wierklech eng extrem Kraaft a sech hunn, si mat Bäre verglach ginn, mat Biere verglach ginn. Beim, beim Bärlauch ass et esou, datt se eng, eng offéierend Wierkung huet an doduerch dann den Doarm einfach propper gemeet gëtt. Et. Et mécht een eng Kur, et kann een eng Kur mat Bärlauch maachen. An do ass ëmmer da gesot ginn, oh deen huet eng Bierekraaft. Dat heescht, hei hu mer eng Pflanz mat enger Bierekraaft. Ei, ei, ei, ei, ei, dat déift Bëcken, Tim, hä? Jo, mee mir wëssen, firwat mer et maachen. Jo, well et gi lecker Rezepter. Oh, dat do gëtt gäil. Jo. Ech wënsch gëft Gerochskameraen gin. Dat ass onr e Fakter, richt drunner. Richt richt gudd. No Knuewléck. Sou, beim Sammelen vum Bärlauch ass et och wichteg, net bei all Pflanz all d'Blieder ewechhuelen. Huelt Iech ee Blat pro Knoll eraus, well dann huet se herno nach genuch Kraaft fir d'Blumm ze entwéckelen, an dass se d'nächst Joer nees erëmkënnt. An natierlech oppassen wou der trëppelt. Klenge Fun Fact, Wësst der eigentlech wéi de Som vum Bärlauch sech weider verbreet? Et gëtt gezielt et wär wéinst den Ameisen. D'Ameisen hunn déi extrem gären. Si ginn d'Blumme sichen, si droen de Som fort an doduerch hutt der op Plazen lauter Bärlauch beieneen. Am Ufank e bëssen an et gëtt ëmmer méi. Anscheinend wéinst den Ameisen. De Bärlauch ass eng vun deenen éischte Planzen, déi Dir da sou an de Bëscher erëm nees gesitt, wou wierklech masseg dann optaucht. Firwat eigentlech? Ma si profetéiert dovunner, datt d'Beem nach keng Blieder hunn, datt d'Sonn erofkënnt a si hëlt all déi Sonn, wou erofkënnt. Si hëlt déi Fiichtegkeet an doduerch wiisst si einfach extrem schnell an deem Moment. A wat ganz wichteg ass, mir hunn hei just en Erklärvideo. Dat heescht net, Där sollt elo erausgoen an dat alles maachen. Wann Där Iech net sécher sidd, jo, mat hannen, mat vir, och dat nämmlecht mam Geroch, Leit soen ëmmer, A jo, mee et richt een. Jo, mee pak der emol eng Kéier de Räischdeg un, jo, da richen Deng Fanger dono an da richt alles no Bärlauch. Dofir, mam Geroch eleng dingt och näischt, wann Där Iech net sécher sidd. Et gi genuch Kräuterwanderungen, et gi genuch Leit wou wierklech Ahnung hunn. Mellt Äech do un, gitt eng Kéier mat deenen an de Bësch, déi erklären Äech dat. An et ass besser wéi wann der dat falscht huelt an der kritt am beschte Fall einfach just e wéie Mo. Am schlëmmste Fall kann et och ganz aneschters ausgoen. Als alleréischt iert mer de Bärlauch iwwerhaapt verschaffen, musse mer e propper maachen. Sinn awer ëmmer Déieren dorobber an beim Bärlauch ass et aneschters wéi wann mer mat Polle schaffen. Beim Bärlauch dee verléiert kee Goût wann mer propper maachen. Dat heescht genuch Waasser dranner, en ka gutt duerchspullen. Ech mengen mer brauchen nach Waasser. Enke gutt duerchspullen an wa mer dat hunn, da misst gutt sinn. Natierlech en Duch, fir dass mer nach e bëssen dréche kréien. A mir huelen d'Blieder eenzel eraus, well da ass ee sech ni sécher, hunn ech elo wierklech just Bärlauch geholl, hunn ech näischt eppes aneschtes dozwëschent geholl. Alles wat kee Bärlauch ass, muss eraus. Wa mer dat gemeet hunn, huele mer nach iwwerall de Still ewech, dee brauche mer nämlech net. Sou, wa mer eise Bärlauch da propper hunn, brauche mer just nach kleng ze schneiden. Und das wieder das kennt. Schön klein schneiden. Oppassen, dass der Fanger nicht dazwischen ziehen. Es gibt rote Bärlauch. So Tim, ich bin fertig. Ich meine, dann ist es der. Also fir de Botter brauche mer als éischt mol en Dëppchen. An an dat Dëppchen komme elo e puer Saachen dran.

An dann? So, an lo heescht et rëselen. Dat kéint länger dauern, da kënnt Iech eng Pizza siche goen. Ass nach net midd? Also ongeféier 5 bis 7 Minutten mindestens. Schätzen wäerten der 10 sinn oder sou. Ei. A weider geet et. E sëtzt schonn. A wéi gesäit no 10 Minutten aus? Kucke mer mol. Oh. Scho guer net méi esou flësseg, he? Ja, a scho schéi gring. Muss nach e bëssen, he? Si gläich erëm do. Bon, ech menge mol déi Zäit wou den Tim hei beschäftegt ass, maachen ech eist Brout emol kleng. Dat ass gutt knuspereg. Och net méi vun haut Tim, hä? Däi Brout. Oh. Rocco, huet schon Honger? Gut. Gleich gëtt et eppes. Du musst der Pappe bëssen ufeieren. Gleich. So. Also. Vun eiser selwer gematener Botter. Also lues Botter an ordentlich Kräuter iwwreg an natierlech e bësse Jus. Dee schëdde mer elo nach of an da kënne mer eis Bréidelcher hei mengen ech beschmieren. Nom Ofschëdden hu mer hei leckeren Kraiderbotter, richteg leckeren Bärlauchbotter. Ei! Ech maache lo hei nach puer kleng Häppecher fir alleguerten an ech géif soen guten Appetit a probéiert et doheem, et lount sech. Net selwer iessen, schaffen fir déi aner. Boah, das ist mega den do.